Am yr eildro fewn munud. Twt gan Moran. Chi'n lle mae Graves. O, a'r taclo yn wael yn fanna. Hunt a Chris Thomas oedd wrthi. A Thomas sy'n mynd i gael ei gosbi. Chwe munud o'r cyfnod cyntaf mas ar ôl. Y cyfle gorau O chwarae gosod o bosib, a'r ergyd wedi mynd trwy'r wal gan Jimmy Kelly, a dyna chi gôl agoriadol y tymor ar y Belle Vue a'r cefnogwyr cartre a Jimmy Kelly sy'n dathlu. Evan Bruce. At Cottrell. Mae Thomas wedi aros i fyny a Hicks hefyd. Peniad Hicks! Cyfle gwych i Tim Hicks, ond yn methu taro'r nod, dihangfa i Kendall yn y gôl a bu ond y dim i Hicks ddod â'r sgôr yn gyfartal i Gyfyrddin. Craig Jones yn gry, yn fentrus, a Moran yn chwilio am hynt, cyfle gwych! Gol hawdd i'r ymosodwr, a dyna chi pa mor glinigol mae'r Rhyl yn gallu bod. Fe sgoriodd hynt yn Ewrop chydig wythnosau yn ôl, ond dyna chi gol gyntaf o yn y gynghrair y tymor yma. Y cefnogwyr yn dathlu. Ar Hill wedi dyblu mantais y gôl i Hunt ond erwa o glod yn fanna i Craig Jones ac i Andy Moran. Hill yn pwyso ac amddiffyn a gôl cyfyrddin dan warchae campus gan Neil Thomas yn y gôl. Y pwysau dal yn Ohoren ac ail arbediad cwbl cwbl ganmoladwy gan Neil Thomas. Cadw gôl o'r radd flaenaf gan Neil Thomas. Hen Cyfyrddin yn codi i penna er mwyn codi'r pwysa! Thomas eto! A dwm yn credu fod Craig Garside yn gallu credu nad oedd hwnna'n gôl! Cyfyrddin yn methu clirio'r bêl, y bêl yn disgyn i droed Garside! Garside yn gywir, ond cwbl gampus gan Neil Thomas. Dyma symudiad ola'r gêm os bosib. Dal amser gan gyfyrddin i boeni Lee Kendall yn y gol. Walters yn dawnsio, ond yn methu curo dau amddiffynwr. Dyna chi gol hefyd, peniad gwych gen Hicks. Chydig bach o gysur, a Kendall yn ei gêm gyntaf i'r Hill yn methu ag atal cyfyrddin rhag sgorio. Gwarodd y ddau yma yn chwarae efo'i gilydd yn Hwlffordd am dymhora, a Hicks yn cael y gorau ar Lee Kendall y tro hwnnw.
Gydag ymadawiad Andy Cale tymor diwetha, mae yna rif dau newydd gyda McKenna. Gary Breibyn yw'r gŵr hwnnw, ond roedd y ddau yn crafu penne ar ôl i neb llai yn Robbie Williams dreisio'n ddiangen ar Lee Jones yn y cwrt cosbi. Siawns go iawn na be weld y ngylion ar ôl y sialens hwnnw. Rickie Evans gymerodd y gig goll, ond i ymdrech chi ddim cweit yn taro'r marc. Ar ôl hanner awr o'r hanner cynta, fe nath y gêm boethi. Y derwyddon yn chosi problemau i'r seintiau gyda'i amddiffyn cadarn. Martin Neylon mewn i'r dacl gyda'r ddwy droed. Y derwyddon yn gandryll. A botyn lwcus lid y gerdyn goch ddath o bopyr Dyfarnwr. Yn amlwg roedd McKenna wedi gweld llun ddigon ac fe gamodd e nôl i'w fainc, ac o fan ar bron iddo weld croesiad Stephen Beck yn cael ei benio o'i gefn y rwyd ei hun. A hynny gan Wayne Phillips, hyd-reolwr y derwyddon. Ond bron i'r cyd-reolwr arall, Lee Jones, agor y sgôr i'r derwyddon ond yr ofn yn rhy dynn. Cael a chael oedd yr ail hanner gyda'r ddau amddiffyn yn domineiddio, ond cafodd Jones gyfle arall ond fe fethodd a gysylltu gyda'r croesed gwych Kevin Holsgrove. Gyda deng munud i'w fynd, fe ddaeth y gôl holl bwysig i'r derwyddon cefn. Holsgrove yn pigo'r bel lan, bwydo hi i Ricky Evans a'r chwaraewr canol cae.

Yy, oeddwn i'n meddwl bod gynnon ni cyfle i gael rhywbeth allan o'r gêm. Da ni'n hapus bod ni 'di gael y tri phwynt. Fyswn i 'di bod yn fodlon mynd o 'ma gyda pwynt heno.
Y Drenewydd yn ymosod eto, tîm gorau'r hanner cyntaf hyd yn hyn. Heb os, mae'r bel nôl gan Kevin Scott. Scott a'r croesiad, helmet ar y postydd. O'r agos oedd eto mor bell i'r ble newydd a dihangfa fyna i Fangor. Kevin Scott eto ar gic gornel. O, mae Bangor yn ei methu hi. O, mae'n hefn yr hwyth. Mark Lloyd Williams, pwy arall yn sgorio i'r ble newydd. A dyna chi ddechrau i'r tîm cartra. Lloyd Davies ar bel i Fangor. Yn ei ffasio ymlaen. Ashley Stott. Ashley Stott ar hediad. Ydy o'n mynd i fynd yr holl ffordd? Yr ergyd! O, fod beddi heibio'r postyn, ond cyfle da i Fangor. Clefin Scott ar gip gornel, mae fewn i'r blwch gosbi. O, mae'n hafnir hwy! A Tre Newydd yn dathlu, maen nhw ddwy ddim ar y blaen, a pwy gafodd y cyffyrddiad ola yn fyna. A bel i fewn, a gia Peter Hoy ar y llinell yn ei rhoi di yn ei rwyd i hun. Cyfle arall i Fangor ar ddiwedd yr hanner cyntaf, a'r croesiad yn dod i fewn. O! Camgymeriad erchyll gan y golwr Ashley Stott yn rhoi fanteisio. Lee Webber ar gig hir i Fangor, pwy sy'n na? I drio manteisio, mae Les Davies yna gryf, a mae'n codi uwchben y gol o mae fewn. Les Davies yn gorffen yn gelflyd, a mae Bangor yn gyfansal.
Fel cael y gol, ond um, beth dwi'n siarad bod neb yn edrych achos Un tîm sy'n mynd yy trwy fyny i fyny yym fel yn deud ma' amsar yy bod mwy proffesiynol yy cadw'r bêl ac yy cau n'w lawr yn gynt a nathon ni'm neud hynna yn yr ail hanner. Nathon ni'm dechra cyn gystal a swn i 'di medru yn hanner cynta. Yym 'da ni 'di neud reit da yn y dwy dair gêm gyfeillgar dwytha 'da ni 'di ga'l ag oddan ni'n gobeithio dod yma ag ag ennill heddiw 'ma.
Cymerodd ugain munud i'r dorf ddechrau dathlu go iawn ar gae Bob Parry. Pêl hir i lawr y chwith, a pheniad gwan y capten Gary Pinch yn caniatáu i'r ymosodwr ifanc Kevin Lloyd i rwydo gôl hanesyddol gyntaf Llangefni yn Uwch Gynghrair Cymru. Sbwylio'r parti oedd bwriad Kay Connor, Clwb sydd wedi cael haf anodd efo hanner eu carfan yn dilyn nerth Powell i Fangor a gadael y rheolwr newydd Jim Hackett i ail-adeiladu. Ond mi ddaethon nhw'n gyfartal i ben John McAllister. Cyfartal ar yr egwyl felly, ond daeth cyfle i'r gwir o'r ynys i gipio tri phwynt pan lorwyd Darren Tomos yn y cwrt. Dau oedd wedi chwarae efo'i gilydd i Gaernarfon y tymor dwytha oedd yn wynebu'i gilydd a dyfalodd Paul Pritchard yn gywir yn erbyn Dylan Owen. Arbediad gwych yn erbyn un arall ei gyn-glybiau. Ac aeth Champagne Sir Fôn yn fflat iawn efo chwarter awr yn weddill pan dynnwyd McAllister yr sgoriwr i'r llawr gan yr eilydd Adrian Jones. Dim dewis gan Mark Patch y dyfarnwr ond i bwyntio at y smotyn am yr eilwaith. Y tro yma, wnaeth Chris Williams ddim camgymeriad wrth gipio buddugoliaeth i'r gwir o lannau Dyfrdwy.
Tri phwynt pwysig a dyna oedd yn cael tri phwynt a mae gyd ochr gaeaf yn hapus iawn.